Ech sinn déck frou, dass de Burly sech Zäit geholl huet vu Kraton fir fir dobäi ze sinn a fir dass mer e bësse philosophéiere kënnen, iwwer Musek schwätzen an natierlech natierlech och musse mer jo bal iwwer Monolith schwätzen, dat lescht Monstrum wat der released hutt, wou der alles plattwalze wëllt domat. Fir de Moment klappt dat ganz gut hey, top
Ja wie geet et da? Meier Salu Merci fir d'Invitatioun mir geet et tipp top wéi geet Dir? So wéi alles gut an schmenge wann ech kann iwwer Metal schwätzen dann wat wëllst du méi? Ging ech so oh, ja.
Genau.
Ja dann fänken man mal direkt äh, un Ech mal enkeer wie gesot äh, ja

Et wor un der Zäit, jo. Net fir dat do als Kritik net an de Raum ze geien, mee voilà, dass, äh, ech, ech fanne schon, dass een do en, e gewëssenen äh, Boost am Sënn vu Kreativitéiten all an en Dëppe man an dat kënnt iergendwéi zimmlech, zimmlech gäil eraus, muss ech soen. Majo mir sinn och allguer super happy mam Resultat a voilà, et ass eben esou déi Wandlung iwwer déi ganz Joren a lo hu mer halt dat fonnt wat eis richteg richteg gutt gefält a wou jiddweree wierklech dann seet, okay dat do ass nice.
Ja, an wann een da so froen däerf, ech mengen natierlech fir déi Leit dobausse wëlle net onbedéngt mat soit disant Post Postmetal Doom inspiréiertem Postmetal äh, familiär sinn. Dat geet jo scho ganz ziemlech ënner d'Haut. Ob dat do textech gesinn ass, also et kënnt vum Häerz und kënnt vun der Séil an et ass meeschtens näischt Guddes wat wat do raus muss, soe mer esou. Ja, ähm. Also do sinn verschidde Lidder sinn och scho bësse méi al, zum Beispill äh, The Breath in Our Lungs ass dat eelste Lidd op der CD. Ah, dat heet en nach vläit bëssi raus, well dat ass nach so bëssi na bëssi anescht wéi déi déi déi ganz ganz nei Lidder. Mhm.
An dat kënnt nach so aus der aus der Phase so Anto Arcadia, wat so Anto Arcadia wat bëssen den Iwwergang war. An ähm, voilà, dass virun allem eise Mastermind, de Jacques, deen do seng ganz ähm, Post-Metal an ähm, a mir dann och sou allgemeng souwisou als Doom-Fans, wou heen da säi Mix fonnt huet an ähm, wou, Am Ufank hat ech mech na bessi schwéier gedo, mee iergendwann hat et Klick gemeet, well ech wousst, am Ufank wousst ech net esou richteg, ok wéi wéi fannen ech do ran, well mir jo esou bessi méi aus dem old school death metal Déngens do kommen an
hei war, mee iergendwann koum et da ganz natierlech esou, ok ok an dann esou ëmmer mat mat all méi Lidd all méi Lidd an dann, Dat wieso dat wär e schwarze Lunner vun der Phase so an to Arcadia so riwer a Monolith ran an dann der Monolith no der wg okay sou dat an de Jacques huet do einfach Brieder getässelt hä dat dat war vernemmen phänomenal an den huet huet jifer net gemierkt okay dee Sprong do ass lo. Grouss. En ass en ass kontrastuell massiv grouss fannen ech also yes. also um, ja.
do hunn ech da probéiert fir allem noch textlech well oh, frag, wann ich die wann ich die rich al Texter lese verschiedener wann ich de Jacques will nerven der so ech komme ich spielen dat ganz alt Lied oder se der schudert den sech an ech schudere mech wann ech Texter lese well se wirklich so oh, friech, ja ja an voilà, mir dat komplett geändert mat dem mat dem neuen Dingens an virun allem wie gesagt et töt Arcadia huet et ugefaang an bei Monolith sinn d'Texter wierklech all, alleguer wierklech ganz perséinlech. Also do kënnt wierklech vill aus deem, wat an deene leschte Joer, lescht zwee Joer, och nach driwwer eraus, wat sech do ugefaangen huet opzestauen an einfach wat ee wierklech erofgezunn huet.

Dat ass dat ass den Zil vun engem Concert. Spillen an fir d'Leit vun natierlech och kucke kommen gell. Also dat geet Hand an Hand. Dat ass interessant, ech mengen de den de Kontrast wou's du lo gesot hues oder den Evolutionssprong vun Unto Arcadia, wéi ech lo hei mat den mat de Jongen nach lo fir e puer Deeg lo driwwer geschwat haten. Da war mer och esou, ja bei Unto Arcadia mierks de gutt eben dann dass d'Idee ass definitiv do, d'Richtung ass ugeschloen. Mee solle mol war d' Kiischt um Kuch feelt da vläit. Also ech behaapten einfach mol, datt bei Monolith, wéi s de selwer gesot hues, datt datt fir mech perséinlech dat keen Album wou lo weess de wou s de just ee Lidd kanns lauschteren. Datt irgendwie scho bal fir mech e Konzeptalbum an deem Sënn. Jo, datt well mir sinn och um iwwerleeë wéi mer elo weiderfueren, well da eben déi Iddi mam Album funktionéiert dann tiptop. Hallo kucke ma mir décidéiere lo demnächst voilà, kënnt gëtt an Zukunft eng IP e oder awer en Album an dat ass alles nach so äh, nach net ganz fest décidéiert méi definitiv als neie Staff ass ënnerwee. Well op der Release hat man joch e ganz ganz ganz ganz ganz neie Song zum Schluss gespillt. Ja. An ähm, Wéi gesot just d'Format muss man da kucken, genau wéi a wat a wou. Dat hunn ech zimmlech interessant fonnt, da war ech och esou e bësse geflasht, esou wéi? Knapps, knapps CD dobäissen an dann esou, oh by the way, hei nach en, also natierlech net esou an deem, an där Form, an där Form elo iwwerdroe mee esou, wéi mir hunn en neie Song, esou wéi? Ja. Dat, ech fann, ech fann dat absolut, natierlech fann ech dat gäil, mee ech fann dat awer och impressionant, well no deem dote Stéck no Monolith, weess de, fir dann do direkt oder vläit schonn einfach weiderzeman. Wann ech verdéngt Respekt, well dat ass awer e massivt Stéck u Musek. Also ech sinn erschöpft, wann ech et lauschtere, gell. Dat mécht einfach nëmme fäerdeg, mécht awer an enger gudder Aart a Weis. Ja, dass ähm, mir wollten, wat mer an se Fehler vermeiden, an net net Fehler, mee dat de Songwriting net so laang dauert. Mhm. Dat einfach bësse méi, well mir hu lo mir hunn da so op eng Aart a Weis agespillt. De Jacques, de Jacques schreift d'Lidder, wierklech komplett. Mir fine-tunen da bëssen an da maache mer direkt, well hien, hien hëlt seng Iddie doheem op a relativ graff. An da wa mer, wa mer eis, eise Fine-tuning gemeet hunn, wou jiddweree säi Pefferkär bäigeluecht huet, da kënnt hien, da kënnt hie bei mech an da maache mir hei eng. Nach enke d'Demo ähm, bësse méi propper. A fir dat jiddwereen de Song eben huet, dat en eppes huet fir deem ze prouwen an Ja, ja. äh, dat mer voilà, dat mer dat een op déi Aart a Weis bësse méi séier viru kënnt. An dat war an der Vergaangenheet net esou. Dat war halt méi dann mir treffen eis dann eemol an der Woch fir ze prouwen dududut, an dann zitt sech dat da bëssi. Mhm. An äh, méi méi voilà, dat fir et ze beschleunegen, ouni ze stressen. Mhm. datt et natierlech bleift Awer datt et alt bësse méi effektiv gëtt, jo. Okay. An muss ech soen, do, do sinn ech lo net so ganz äh, bewandt, wéi lo Zäit, mit do kannst das vielleicht bisschen Input gehen, wann ihr guckt äh, Anti Arcadia als äh, Firun, was war 2018? Äh, Moment ich mal mein Knäipsiedel op. mein Knäipsiedel ass hängen geblieben, da gi mo gënne mi run. Et ass an der Rei. Froen hunn ech nach. Äh, also Arcadia war 2019. 19. Okay, okay, okay. Genau. Ja, da wären Ja, wie gesot Kär déi éischt wär relativ séier rauskomm. Dat wor wéi wéi sech eise Virgänger Projet opgeléist huet. Do hat mer schonn e jo do koum dann deen relativ séier an deem Joer mir hunn ee Mount dono war e Kar Karton gegrënnt ginn esou Abrëll 2011. An do koum relativ séier eng do hu mer Kär erausbruecht, well de Jackie schonn och scho e puer Saache prett hat. Deen huet eis dann, ech soe lo mol, zwee Joer gedro bis d'World Eater erauskomm ass 2013. An d'World Eater huet eis laang gedro, wierklech esou sechs Joer, wou mer, ech menge mir hunn tëscht 2013 an 19 bei wäitem déi meeschte Concerte gespillt. An voilà, an da koum Arcadia 19 an jo, an da koum iergendwann d'Pandemie. An da war et e bësse Paus. déi mer awer zum Gléck relativ gutt iwwerstan hunn. An do ass och, ech mengen, ech muss de Jacques nach eng Kéier am Detail froen, mee ech menge während där Zäit ass och scho vill Monolith-Prototyp entstan a wat sech dann herno dann wouhinner weider dru geschafft huet a voilà, wat sech elo an dëser Form.
Homologien huet ja. Hm. ja. Ja ich menge mé bal jireen ass die duch die verdammte Pandemieszeit gangen. Irgendwo huet ze net geholle wann an awer irgendwo huet ze ach solle mol frieschten da knospen hanner los am Sënn vun Kreativitéit eben irgendwéi notzen wat wat wat wolle sos machen. Ähm, interessant na, ich, boah, der Jacques ass vun der Vergun dobäi ass och lo jo rezent also 2024 ass jo de Patrick an den de Ken dobäi kom och wat jo dann vielleicht lo net dem Songwriting denken lo net ganz vill vum Gefill hier méi den Afloss ass awer schon do an spannend bei de Shows mir den do ass richtig viel Energie an dat äh, Ja dat wie e Panzer
Dat ass äh, wie gesot de Jacques an nech mis all go zum Beispiel mega froh mat Boldfrower, dat ass se bëssi mat dran so den ja, ja. net lo direkt der Musik mé de Weiber awer scho geil an noch eben ja. zu Celtic Frost an alles was so schein loes gut gut schwéier walzt an nas ja, ja. Äh, an dat eben probéieren dee Weib ze hëllen an dann mat dem mat dem wat de Jaki aus sengem postum Eck matbréngt an dat dann ze verknäppen an dann äh, voilà, kucken do wat geschitt. Wie gesot also do schwätzen ech mensch fir ganz viele Leute bausen, dat huet mat Monelief ganz gut geklappt. Wat, wat, wat du natürlich och eng Fro opbringt, wo ich mal opgeschrieben hat, dat war wann ech äh, an schon den Album sech lausren an och bëssen d'Influenzen oder net mal Tisch die den hannert dem Songwriting kucke méi d'Inspirationen do hannert do stöcht dir och ganz ganz viel wat lo vielleicht op den echte Blick net de Fall ass ich mengg sprach just de Cover ze kucken ich hat eng interessant Diskussioun vir un ah, das schon bëssen hier äh, och mam äh, mam David vu Blanket Hill der war och so Kuck de Cover so wat ass dat fir e Cover fir am Gudden selbst verstan ähm, äh, wat ass dat fir e Cover fir fir eng Post Metalband mech fan dat rich geil an David och ja, rich geil mir awer dee Schratt ze ma mat denen drei Eile wou jo sech solle mod den Dout ginge symboliséieren die verschi Variante vum Dout vill mythologisch hannergrinn äh, de ganze Konzept vum Album dann natürlich auch wie gesagt, d'Influenz äh, wo, wo der du mat rabringt. Ginn et dann do iergendwelch Bands? Mir fält do zum Beispill Psychonaut an Amon Ra awer, also dat, dat liesen ech schonn tëschent de Linnen bësse raus. Mee sinn nach aner oh, Favoritebands, wous de lo gingst soen, do hu mer eis e bëssen eppes ja. ofgekuckt. Den, den Jackie ass grouse Fan vun Amon Ra. Ganz grouse Fan. Ja. De kann och ähm, Ech och. An zum Beispill, wat hat de Jacques nach? Ähm, a fregt jo esou Saache wéi ISIS, jo elo net, net Terroristen, ne? Verstane.
Ähm, a Pelikan? Pelikan? Hat en, jo, ech mengen, dat wéi sot den Jackie, ech kennen, ech mengen d'Band heescht och esou, ech kennen d'Band och vum Numm hier, mee si mer grad net sécher. Wéi gesot, ech, en parenthèse, soe mer Pelikan, mee ech mengen dat wor och eng, eng. oder as eng Moment ech jo meng dat lo neicht dann hun ech vielleicht verpasst no Numm huet man rik den dat man ja op Pelikan okay. eng amerikasch Postmetalband aus Chicago okay.
genau hat mat C geschriwen ja genau. Um, ja dat um, Paradise Lost.

hat grosse Bagage immer mat ze schleefen als Musiker oder als Fan dann an dem sinn an äh, dat mecht die Sache mir einfach da gi man hun pu Main zurück äh, dat das zwar der Release war dat ja du war da ja och bei der zweite Edition vum von der Marie Astrid vorbei na Resüméier eis mol wéi ass dat op engem Schëff ze spillen? Ass scho verréckt ne? Et ass also et ass wirklich wirklich wirklich cool an ich hoffe dass dat Jonge dat nach weiter macht vu super Skill also für heuer ist mal dem riesegroße Merci u super Skill an einfach auch den den die den Erfolg den sie machen für Dorga an an Doppri an alles hat wird alles perfekt funktioniert also alles perfekt encadréiert äh, ich mengen Zuschauer waren alle go happy Bands waren alle go happy mhm. ähm, Et ass wierklech, et ass cool, et ass bëssi strange ënnert dem oh, dat so bëssi schickimicki aus bannen den äh, ja. Plafond an so, an so. Ja.
Aber wann da bedenkt, dat dat u sech äh, vill so Seniorepartien do sinn. Äh, okay, tut alle also war, war schon gut. Wat wat mech bëssi net net stéiert Wat mech ëmmer nees iwwerrascht, déi éischt Kéier war ech als Zuschauer do an déi zweet Kéier esou als Band, du mierks net wierklech, wann s de banne bass an du kucks e Concert oder du spills, du mierks net, dass s de op engem Schëff bass. Dat ass esou, dat ass esou smooth, du mierks emol net, wann, wann d'Schëff d'Kéier mécht. Nee, dat ass wouer.
Dat ass, dat ass e bësse bizar. Also just fir eng, natierlech maache mer elo hei grad eng Klammer op fir d'Marie-Astrid, mee,

déi woren mega begeeschtert an ech mhm. mengen et war noch déi selwecht vun dësem Joer. Du war virun allem een mega begeeschtert vun allen Drummer wär och wär och super begeeschtert äh, vun eiser Dammer in dem Vero Ech mengen hien huet een wann ich mir du richtig erinnern hin hat hinne dem Mädchen wat mensch och batterie spielt oder Perkussion irgendwie so es an he wär mhm. so begeert zu so, ah, hey, nach eng Fra déi Drums spillt an äh, an äh, schwengen dann so, so voilà, Autogramm gefrot also so mega cool einfach wis well ja, ja. Seng, äh, fir dann se Mädchen äh, och äh, du hem dann weiter ze begeeschteren dann dat den selbst kann machen an fir weiter Frieden der Musik zu hun an wéch mega mega top an, an, sie wurden all go super fein an

War am Studio mat Monolith natierlech an do géing mech interesséieren, ebe grad well den Album rifftechnesch gesinn, ech wëll net soe manner ass méi, mee zum Deel passt dat awer ganz gutt bei är Songstrukturen, eben deen droende Sound. Kanns de eis dann e bëssen iwwer d'Aarbechten am Studio, den Opbau, wéi ass dat Ganzt zesummekomm?
Maja, um, opgeholl gouf alles vum Billy Kaufmann an Tom Gatti am Unison Studio zu Déifferdeng. Wierklech eng excellent Aarbecht vun hinnen. Et war einfach super angenehm. Et alles am, am Zäitplang dran, alles, alles huet geklappt. Um. Ah, mir kënne ass doch bëssi selwer op d'Schëller klappen so yeah, gut geschafft mé als, als Preparatioun war gut mir hu fir run vill vill geprouft Jiffel net doheem geschafft an äh, dat huet sech dann an der Erbecht am Studio reflektéiert mhm. dat et, dat et zügig virugehangen ass an den ähm, äh, vor dem Fall äh, schlimm Den, ähm, a wéi gesot, herno ass de Mix och gemeet ginn, de Mix an de Mastering och vum Tom Gatti an alles fir schon bei hinnen. A well mer, ah ja genau, well mer jo virdrun alles do it yourself gemeet hunn, respektiv ech hunn dee ganze Stuff dann do it yourself opgeholl, mhm. méi oder manner gutt, ne? So mat dem, wat deen so. Wat deen huet, ne? Ja, so autodidaktesch weess a probéiert a mëscht an deet. Äh, wobäi ech muss soen, datt ech mat der ech hunn also ech gi ganz éierlech zou, de Mix vun der Anto Arcadia hätt vill besser kënne sinn, deen ass net immens gutt, egal. Mee den bei der World Eater, mat där sinn ech nach ëmmer, oder mir alleguer sinn nach ëmmer mega zefridde mat där oder frou mat där, well dat einfach d'World Eater war zum Beispill eng Live-Session ouni de Gesang. Zu Mhm. d'Instrumenter alleguer zesummen. An nach ëmmer, wa mer dat lauschteren, ass ëmmer esou, ah, ok, ah, kéint ee vläicht nach kee soen, jo, mal kucken, dat ass gäil. Mee hei war einfach nëmmen, hei gees du an de Studio, du muss dech als Gittarist, Drummer, Sänger just op däi Stuff konzentréieren an net op, oh, wéi mixen ech dat herno, oh nee, ech muss dat do an hei an do a lénks a riets, well dat huet mech bei deenen dräi Dénger virdrun ëmmer an de Kickes gebass, datt een dann. Ech konnt net wierklech mech op mäi Stuff konzentréieren. Ech war so, merde, Ja. okay, du musst nach mixen, ech muss nach hei an du musst nach do. An dann nach, äh, äh, äh, an, äh, an hei gis einfach den hin. Hëls de Mikro. Ech hunn dem, dem, dem, dem Tom gesot, hei, äh, am léifsten huelen ech esou, wéi ech lo hei sinn, mam Mikro am Grapp, so, voilà, Mhm. net op de Stänner oder so, datt ech mech e bësse bewege kann. Okay, tipptopp, go. An da muss en sech just, dann dees d'Kopfhörer un, muss sech just op de Song konzentréieren an dann an der leeft muss hanno dats am hanner kap hues ah, mix ah, an dann da ass on net stress gell an on net äh, ah, verlost an energie ne ja ja ja
interessant schmengen ech war selber net eng studie schmengen schwätze vill leit

Das mol een, een den dem wis immer gespielt hun den as secher fertig. Ja. Und dann, ah, schon.
Freck schon. Dann, Album gemengt so e Moment nee, nee, so och net äh, Stuwe zuvill Spoileren méi et geet miséier fir also méi séier fir run ja. Ech sinn ech si gespannt si ganz vill gespannt. Ähm, ech muss en kleng Anekdot äh, an eng kleng Parenthees opmachen am Numm vun engem Kolleg, deem ech äh, Wien net ganz vill vum Metal wees, ech hat de grosse Pleséier ëm Kraton ze weisen. Äh, et war bei ärem bei ärer Release mat äh, mat Asator an sou. An ech e bësse miss lachen, well se ze mir Dé gesäit aus also fir dech, Dé gesäit aus wéi den Devin Townsend en depresséiert depress depressiven Devin Townsend. An Oh, ja, okay. war war war ja, war eng interessant Konversatioun. Wat sees du zu dem Statement dass ja,
das net die die nächte vu gelach an so ja depressiven Devin Townsend Jo Jo fir wat net méi äh, wobei ich muss so en lo wie ich äh, dem Devin sein ein Album de Power oh, ja. ähm, zum Beispiel bei de Songs opgefallen final bei bei

awer méi happy an ech wees just wie ich wie ich power net ich ke geliers hun äh, geliers hun gut Mike gelauscher tun an ich hat äh, dabei nach den Text geliers ähm, fin allem beim Chorus so bemol okay wen ass hei grad am gang ënnen ze schneiden da hat awer bëssi pipi an den an dat wär dat huet ja de Song, de Song klingt so happy méi wanns du den Text lies An dann enke selwer duerchgee also duerchgeet, wat ee selwer esou erlieft huet oder esou an denkt einfach nëmmen esou, Wou, wouhier wiers hien elo gen, firwat, firwat passt dat do elo esou genau a a firwat, jo, voilà, a firwat hunn ech elo e Mini-Waasserfall an den Aen an hei an do an keng Anung wéi hien dat mécht. Ass einfach nëmmen Classic Devin Townsend, gell? Hei einfach an, jo, Album lauschteren, gäile Schäiss. Jo, absolut, ënnerschreiwen ech direkt och. nach einmal Parenthese op falling apart bisschen wie bisschen wie drohen da ich mein schon die Sachen och gern natürlich me ja da wenn er sehen de kannst du einfach net an den hondsgewwenschen Tierrang stierchen de mischt seins jo immer schon da musst du respektieren fand ich gut aber wie gesagt für den derbau hin solo kind nu me ähm, Nee, de Birdie gesäit net wécklech aus wéi den Devin Townsend. Jimmy flott wie de Dat a dat hei direkt hei 100 100. Nee mee Schiel schon ugeschwat, da kom man nach kurz bei äh, ja, d'Release. Natierlech d'Release an der Rockhal mat Asator wat eng Show gell. Also dat war richtig schmacken Owend an oh, ja. äh, Zieleis, wéi war d'Rezeptioun vun vum Release.
Also, ech soe fir d'éischt mol ee grousse Merci, an ech sinn elo sou e bëssi indirekte Fan, ech muss nach ëmmer e bëssi seng Musek lauschteren, e Fan vum Kaleo, well ouni hien, ouni hien hätte mer net am Club kënne spillen, well mir hätten u sech elo uewen um Floor solle spillen, well do all déi Release sinn, mee well halt de Kaleo als Main Act am Main Hall gespillt huet deen Owend. si mir verfracht ginn an de Club. An déi, déi éischt Reaktioun war, Okay, mega gäil, mir kënnen am Club spillen, op der grousser Bühn, mat der fetter Anlag, mat, mat de gäile Luuchten an hei an do. Ja. An da koum den zweete Gedanken, Oh Merd, mir mussen nach grad spielen.
De Club ass grouss. An äh, okay, voilà, an dann, jo. Dann hu mer gelucht oh, ma dat bescht dress so dann hu mer probéiert halt so gut et geht äh, war Promo ze ma dat üblecht an ähm, fir eis Show hat man dann zum Beispiel och Lola engagéiert als Lotentechnikerin dat man äh, hat als Lola huet den mega top Job gemet hat ass oft op als Prove kom huet ass viel gefrot an mir nimmen probiert soviel wie méch Feedback ze ginn an wieso dat war als eische Kéier dat man halt so mat enger Heegen a Lutentechnekerin halt zesumme schaffen a wéi se dat wär ech mengen do mer béidsäiteg ganz vill vill vill bäigeléiert mhm. an de ganzen also insgesamt de ganzen Encadrage vun vun der Rockhal a vum Rocklab ah, dat war nëmmen also funktioniert funktioniert mir hatten och eng ähm, Eng grouss Prouf am am Oktober eso Mount fir drun wat bëssi wär bëssi wäit fir drun, mee et war soss keen aneren Datum fräi. Mhm. Äh, wo mer wo mer op där schon einfach mal déi Gréisst vun der Bühn konnten äh, erforschen. Also, wat- Dat, dat war alles so wie gesagt, dat war deelweis ech mengen dat ass déi gréisste Bühn ja, doch, dat war déi gréisste Bühn op där mer bis do gespillt hunn an Einfach esou Klengegkeete wéi zum Beispill, datt d'Gittariste erausfannen, datt hir Kabelen net laang genuch sinn. Ja, ja, ja, ja, ja. Dann bemol do raus, so, uh, uh, uh. an dann ähm, an dann wie stelle mer eise Staff op, wou man mer hei an do an dann hei an do. An dat hu mer dann weidergeholl an verbessert fir, fir d'Release-Show. An ähm, a mir hate wierklech den äh, de grouse Pris- Pläséier fir op der, op der grousser Prouf a während, dem, während der Release-Show mam also e grouse Shoutout un den Tom Schneider vun der Rockhal. Äh, hien huet eis een furchtbar gudde Sound gebastelt. An Ja. also dat ass einfach- einfach nëmmen wow, einfach nëmmen top. Also do wierklech grousse Merci un Tom. An ähm, Déi ganz, voilà, an am Endeffekt huet, ech hunn dee Moment, wéi wéi ech dann d'Show gestart hu mat mat mengem, wann ech an de Knäppi drécken, mat eisem Truxi, deen dann eise eis Gesamples an esou start, esou esou an der Mikrosekonn virdrun, esou do hunn ech, do ass mer, sinn mer Milliarden Gedanken duerch de Kapp gaangen, ech esou, ok, hoffentlech ass alles richteg ugeschloss, hoffentlech funktionéiert alles, an dann, ok, elo oder ni, Batsch gedréckt. An dann, an dann wenn der bëssi Suerg sto, mee ab der éischter Note vum éischte Song war esou, lo ass mir egal, de Buttek leeft, wat elo geschitt, dat geschitt, de Rescht vergiessen ech elo an da gëtt einfach nëmmen, einfach nëmme Genoss. Monumentalen Optrëtt op jidde Fall, also fir d'éischt emol natierlech wéint der Release selwer an wéi s de sees, gell, also. Ech war selten an am am Lab dass dass et sou gutt geklongen huet an net ah, net ech will net so schlecht geklongen huet, méi du hues ganz oft ass entweder de Bass iwwerlueden ass oder je nachdem wou's du stees an hei war wéineg
Ja, d'wor kann näischt soen guer näischt. och op dëser Plaz och ee risegrouse Merci un Asator, well d'Jongen hunn, Lo an der wéi laang hunn se deen neie Sound lo bëssi iwwer ee Joer, annerhalleft Joer ëm den Ja. Dréi. Ähm, si hunn och ee risegrouse Sprong no vir gemeet. Absolut, ja.
An hir nei Songs sinn einfach okay. Ja. Wierklech Ja. mega gutt. An do hoffen ech och, datt se wierklech esou weidermaachen an. Ah, ah, dat, dat ass also do ass just nach voilà, den fir si och den Himmel ass de mit ah, an einfach nëmmen einfach nëmmen top. Absolut.
Das, äh, ja also eng wie gesot äh, seltenen Ofwen erlieft, wo alles effektiv gepasst huet. An dat eenzeg wat net gepasst huet, mee bei dat ass lo natierlech de klengen Nerd a mir, d'Vinille waren an net do. D'Vinille sinn äh, gëschter ukomm. Voilà. Hat wär lo- Genau. Dat ass gut. Well do fir déi dobaussen also fläisseg bestelle gell, well dat ass definitiv en Album vum Joer, dee keen där vu passen. A muss een awer mindestens an engem Format CD oder Vinyl hunn. Sou. Den, ähm, dat war och eng Suerg so bëssi oh, oh, kënnt de ganze Merch un. An dat huet alles och funktionéiert ausser bis op d'Vinyl. Mee dat mir woussten et, si haten eis gewarnt, et ka funktionéieren, et kann awer och net funktionéieren, well d'Vinylen ass ëmmer esou speziell mat si mussen oft iergend Testpressing maachen an voilà. An dann, an dann déi ganz Produktioun dauert einfach méi laang wéi eng normal CD oder ech meng haut maache se och fir Kassetten an esou. Mam Vinyl ass do ëmmer esou e bësse méi special sauce oder wat weess ech. Ja voilà, mee gëschter sinn se ukomm an et ass scho komesch dat Déngens am Grapp ze halen, well ech hätt, also wann s de mir gesot häss virun zwee, dräi Joer, jo du hues dat no, eng Carte en Vinyl am Grapp, dann hätt ech mol gesot, hä, hues de se nach? An nach all. An jo, elo leien se niefter. Elo leie se niefter an dann, jo, hunn se an de Plackespiller geknuppt an da stees einfach nëmme sou do. Ok, dat doten ass grad e gäile Flash, mee top. Wéngst op.
Ech hoffen op jiddefalls, datt sech ganz vill Vinylen nach bis an d'nächst Joer eran, well ech mengen natierlech den Album ass e bëssen, wat heescht spéit, en ass am Oktober erauskomm, war jo Enn Oktober oder ieren ech mech elo? Den Dach den Album? Den Album oder November, 9 November, November, März, du gesäis ech hunn.
Fuerchtbar mat Daten. Äh, Europäeschen 9-11, wann den Datum ausschwnnen. Europäeschen 9-11, ah, man sehr, sehr. Mais, ähm, ja, dat äh, markéiert natürlich definitiv d'Karriere vun vu Kraton vun Isch alle Gurten. An du sech bleifft mir der just ne eng froh an dat ass déi okay mir wësse plus minus wat mat Kraton do wäert geschéien, méi wat steet da mo nach so fir 2025 Programm gëtt Monolith muss nach e bëssen promoted ginn, geet et bëssen Ausserhalb Concerten gi mer e bëssen op Tour. Majo, mir probéieren elo de, voilà, de Wee no no baussen ze fannen, Groussregioun, nach méi wäit, mol kucke wat do geet. Fir d'nächst Joer sti mol sécher fest, nee, fir dëst Joer ass nach e Concert elo den 28 Dezember an der MK Bar, den de Warm-up fir den Hall o' Metal 3. Dee steet als nächst am Programm. An do spillen wien immer do Serpent Bite an nach een. Ah, wie, ist- wie ist die Dutch Band? Zu äh, Stimmt, da fisch gesinn, ich wees doch. äh, Black Black and Thrash wär eppes méi ich wees den Numm net méi vum Sorry Dutch Band ich gucke se mein mein Knäpziedel was mein Knäpziedel

An do rocke mer dann d'MK-Bar. Dat ass dann, wéi gesot, den 28. Dezember. Genau, eng Ecke kucken, datt ech keng Dommheeten zielen. An dann als nächst, am nächste Joer ass dann den Out of the Cave,
dee fum Rotten Stones, wou si. Aus der Höhl raus sech trauen. Aus der Höhl raus trauen. Dat ass de 24. Mee an der Schungfabrik. Mhm. An do hu mer ah, ja, du ass och een ganz flotte Line-up. Ja, Grey ass och dobäi. Dat ja. hat gesinn. Grey ass dabei äh, Kakumori. Ah ja.
Och, och Kakumori. Wo och ähm,

eppes derbäi rauskënnt. Fin allem sinn ech och wéi gesot ganz frou mat eise Museksvideo, well ech mengen, dee wäert och e bëssi hëllefen. Ja absolut. Äh, do d'Promo Trommel ze pushen. Ähm, an tourméisseg, was du geschwat hues, mir kucken, wat do machbar ass. Mir wore lo mol rezent op deem Workshop vum Rocklab, den Do It Yourself Touring. Ja.
An do, an do vun op dëser Plaz och mol e grouse Shoutout un den David vu Blanket Hill. deen do zesumme mat dem ah wéi wor et hunn dem aner Numm dem aner se Numm leider vergiess mee si hunn en top Workshop do gehat en top Panel äh wou si Erfahrungen mat eis gedeelt hunn an Tipps ginn hunn an dat war ganz ganz ganz ganz ganz wertvoll an äh do hu mer lo ganz vill mat rausgeholl a kucken voilà.

Eiser eiser Realisatrice, dem dem Liv Weis. Ech hunn him do awer ganz vertraut, well wéi ech gesinn hat, ech hat seng seng seng wéi ech seng Websäit entdeckt hat, esou jo okay, ech mengen hatt wäert verstoen, wéi mer dat wëllen ëmsetzen. An an dann nach eng Kéier, do war erëm e Rockhal, pardon, Rocklab. Event wou sou meet meet the video makers dat wär sou eng Zort ja. Speed dating fir, äh, fir Künstler Musiker fir sech mat mat Videoproduzenten a Kontakt ze setzen mhm. an lief äh, o do an ech hat so okay ich hat gesinn okay diesen viel Leute Produzenten ich kenne keen aus dat Livelo an dann hunch probéiert sehr wie méiglech äh, mam Liefer Kontakt ze kommen an hunn do ähm, Well so déi Speeddating Dinger ass ëmmer sou ja du sëtz ënner Zäitdrock, da muss probéieren ja. deng deng Info a deng deng Iddi séier riwwer ze bréngen. Prinzipiell nee. tausch de Telefonsnummern aus fir dats der hen kannst hanno wie.
Ech hat vun allem fir Drun hat den vergangeneets Mikey eng gut Iddi gehat fir dem Géigewart Mikey de Moment ze hëllefen, sou e klengen Ziedel gemeet mat Mir sinn déi Band, déi an déi Musik esou graff resüméiert, esou klénge mer, esou wëlle mer kléngen. Ja. E QR-Code mat engem Link fir, fir d'Musik. An voilà, fir an der kurzer Zäit eben, hopp, hei, esou. An dann enke séier erkläert. An dann héiers du de Bass awell esou, ach, okay, da muss mer weidergoen. An dann, ja. Mee esou, esou ass dat entstanen, deen, deen, déi, dee Kontakt mam Liv. An ech giff och. Wann de Rocklab Nike esou een Event mécht, giff ech de Bands déi an d'Aan faassen ee Video ze maachen, och dohinner ze goen, well do sinn wierklech, et ware vill do, 5, 6, 7, 8 Produzenten an do ass sécher een derbäi deen. déi di Iddi, déi een als Band huet, eventuell kann ëmsetzen. Mhm. An äh, also wie gesagt, eis huet gehollef an ähm, dat wie gesagt, die, die, allgemeng die ganz Rocklab pendeln. Wirklich wirklich cool immer ja. wann se die Musikszen äh, wann egal, ähm, egal um wat geht, do it yourself Touring, Videoen, ähm, wie, wie machen ech Musik mat Beats egal das ja.
Ëmmer als Museker hal ech een, oder och als Fan vun der Musek, egal, sou ee Bléck op de Rocklab Agenda halen, fir fir ze wësse wat do leeft, well dat ass dat ass mega hëllefräich, also dat ass wierklech gudde Stuff, jo. Ech mengen, mir mir diskutéieren natierlech hei haaptsächlech ëmmer iwwer d'Metal-Zeen, Concerten, Bands hei an do, mee et ass wouer, déi Saache gi gär vergiess. Ech mengen, du hues elo Rocklab genannt, ech maachen nach eng Kéier e Punkt op, ech menge Sonic Shaun mécht genau dat selwecht, gell, an. Das, das mega wichtig u sech gell well natierlech eis 10 ass awer an der Metal sinn lo ass lo scho gewues muss ich scho soen ich menge seit dem Meer an der 10 sinn ass vill geschitt an et äh, wiest jo nach bei der Däiwel gell also das hört halt net jo op, das ähm, sie ja sie wiest mir fehlt nach bëssi den Nowues.
Ja. Wierklech jonk. Also ja. mir hunn mir hunn also net dat mat keng nei Bands hätten méi so die Et ginn der lo puer neier, wou ähm, Di nach net live gesinn hunn. Ähm, méi fréier hat ech d'Gefill ah, fréier so virun 10 15 Joer. Ja fir 10 15 Joer gefill dat méi oft Jonker, wierk also ech schwätze wierklech vu Jonker, esou äh, déi se- keng Ahnung, Ja, ja, Ufank 20. 16, Voilà, 16, äh, 18, ja. 19 ëm den Dréi äh, en neie Projet starten an esou, datt dat méi oft virkomm ass deemools wéi elo am Moment. Ja, dat ass, ja, An, effektiv, do ass äh, eppes drun. Mee mo kucke vläicht entwéckelt sech nochmal an wie gesot déi Saach mat der ganzer Szen well also déi ganz Szen plus also Konzeren ähm, alles wat drun hängt äh, soss Events ech wees, äh, Metalbörse, Rocklab mat hire Workshops dat Dat aller aller aller aller wichtegst ass nach ëmmer oder sinn nach ëmmer all déi Leit déi op d'Concerte kommen. An do ja. wëll ech deenen, deene Leit giwe ech gern op dëser Plaz wierklech e riesegrousse Merci soen fir déi dat se dat se sech Zäit huelen op d'Concerte kommen, op déi kleng Concerten och kommen, ja. déi lokal Band, wann lokal Band spillen. respektiv Mix aus lokale Bands an äh, net so bekannten auslännesche Bands fir allem an der MK Bar well d'MK Bar zesummen oh, ah, wat, wat, ja, mir hunn minn d'MK Bar Rockers oh, wat ass nach do äh, kind nennen well well déi wkleg sech méi ginn do. Wéi gesot, d'MKBar ënnerstëtzt se esou gutt et geet, well et ass wierklech eng Plaz, wou et als Band, et ass als Band wierklech angeneem do ze spillen. Et ass no, du bass no un der Band als Zuschauer.
D'Jungs vun der MK gi sech wierklech Méi, si an. Dir als Leit dobaussen kënnt hinnen hëllefen andeems der op d'Concerte kommt, e Patt drénkt, zwee, dräi, véier, egal, an doduercher huet jiddwereen eppes. Dir gesitt, Dir gesitt lokal Bands oder esou auslännesch Bands, ass egal, an dann d'Bar gëtt ënnerstëtzt, a wann d'Bar. lieft da lieft och d'Zeen an doduercher kënne man dem all gewannen. Dat ass richteg.
Well fir, well fir déi Soler Gänsefiischer, déi bësse méi kleng Concerten hu mer keng besser Plaz am Moment. Ja, dat ass wouer. Wéi gesot, wéi gesot,

Si maache jo manner Metal elo gären. Ja. Et ass jo e bëssi um äh, oder ass et net schon um, um Ofkléngen, ass et net schon dout, ech weess et net. Das nemme ganz vill fir dat mans ze soen also
hun ech net eng Venue vergiess Atelier ichreng um die kleng die kleng ja well einfach well einfach die kleng Platz äh, ja, wat also,

Perséinlech als Museker esou e bëssen een zweeschneidegt Schwäert. Okay.
Ech fannen et mega gutt, datt se vill Concerten organiséieren an ech ginn och u sech wierklech gären dohinner. Ech gi ganz gären dohinner als Zuschauer och. D'Rockbox huet ee grousse Virdeel, si si matzen a Clausen an du hues een Duerchgangsverkéier. den du op kenger anerer Platz hues. Richtig, ja. Du, okay. du spills du als Band mir hatten enke Konzer ich wisse mir mat Dreadnot werden mat Kraton Op immer ass nom Konzer ass eng australisch äh, Koppel kommen dat war eng Mam mat ihrem Mädchen aus Australien du gesot okay die sieht mega geil weißt du so okay äh, top an dat hue just do wann wann die ja, ging äh, um Bel begegnen. Ja, mir wann du Tourist oder Expats unterwee hues oh, wees du bemol fënnt ech dann e vun der anderen Seite vun der Welt top an hëlt dat der mat an eventuell fand der pur aner Fans schwes net voilà. dat e wat wat mech dann an der Rockbox steiert ass als Musiker as der vue vu Musiker das mega scheiß fir dort spielen well man oprichten an so well mat dem Zougang an alles das schwer ah, dat ass fix

Mhm. A vläicht eng, eng Stagebox, déi zu 100 Prozent funktionéiert an enke guck denke Ä Rack verkabelt den enke frësch a guck denke engem Stroum wann schlift. Dat ass dat ass lo konstruktiv Kritik, well Rockbox ech hunn dech ger Rockbox méi wie gesot, dat ass esou dat schwiereg äh, als als Musiker do op der Bün. Als wie als Zuschauer mech fik Spaass. Du kënns ja den Parking ass iwwerdriwwen deier

Wie wees wat Zukunft bréngt. Ka jo sinn, datt dat och nach eng Kéier ännert. Mee bon, dat ass effektiv wouer äh, fir eng Plaz wéi d'Kufa, wou awer awer zu méi méi wéi dozou gehéiert an Éiwegkeeten, Joerzingte laang Ja. dat ënnerstëtzt huet. Bon, kënne mer lo näischt dran änneren. Mee dat sewer, ech meng du hues gesot, äh, d'Zeen ënnerstëtzt en net nëmmen an deems de eng CD keefs, mee dann och geet och drëms fir déi Plazen wéi Caféen, Bars, Concertsplazen. Genau, Leit, haalt déi Plazen um Liewen, déi d'Zeen um Liewen halen. Dat ass alles, wat ech mer wënschen. Well, gitt eraus, gitt eraus, huelt Iech eng Ecke Zäit, gitt op déi kleng Concerten, kuckt, kuckt den Agenda vun esou Bars wéi MK, Rockbox, Rockers, kuckt Iech dat un. an äh, well d'Bands freen sech driwwer, d'Bars freen sech driwwer an äh, Dir kritt Dir kritt Musik so no wéi der se soss net kritt. Ähm, ja. mat direkt quasi direkten Kontakt zu dem zu de Musiker an Jippere gewënnt, Jippere gewënnt.
Wat soll ech da nach soen? Näischt méi. Perfekte Schlusswuert héi, ja. Nee, also ech kann just alles nach schreiwen, wat de Birdie eis grad gesot huet. An och vu menger Säit dobause soen ech äh, menge mir eleng maachen dat heiten net nëmme well mer dat gär gema mir well mer wëllen, dass dat heiten nach iwwer eis erausgeet an och bleift. Ja, genau. Ja.
an ähm, ich mein, ich kein froh méi es sind durch ah, cool Me, da ging schon dieser Stelle dann noch dann Schluss für so ich ging so ich so echt mal riesige Merci für den Zeit an äh, all dein interessanten Inputs an natierlech och äh, ja massiv vill Suse mat Monolith also mech huet den mech huet äh, gerappt a gepanzert a platt gewalzt wéis se dat net ganz firstellen an ja wie gesot e grosse Merci un dech an grosse Merci u Kraton
okay, so. dat war Kremsche dat war Kremsche dat war Kremsche Ma fir allem Merci e risegrosse Merci un fir d'Invitatioun fir voilà, den fir dat hei kënnen ze maachen. Ähm, a Merci fir déi fir déi fir wéi schléif Wieder do a mir probéieren halt well mé man dann halt lo so weider an schaffen hun neii Saachen an et gëtt sécher net méi schlecht an gëtt nëmmen nach besser an ech free mech wéi wéi Kichelchen no dober. Ech och an ech meng domat wënsch der villmools Merci a bis geschwënn. Gesäit ee sech sécher op Concerten an dir dobausse gitt op Concerten. Jo. Voilà an domat bis deemnächst hei erëm bei Kaméidi a Merci un de Birdie an de Krater. Merci Kaméidi Podcast. Bis dann.